tsikidzi dzinenge dzichiruma dzechiruma orit orit saka muri kuona manje pamenepo ndatora manje mwana uya uya manje ndamuti iwe handisi baba wako inini andikuone unondirovesa nababa wako wakanzwa kuti iwe uchinditi chi uchinditi baba anditi mudhara maswera sei mudhara maswera sei ndikataiwa sandizo nondiurayisa ani maona mfana uyu apa mirepo hachateereri ba ane mukuona asi kuteerera asi kuteerera okay mukoma wangu saka kumagumo zvakazoita sei aiwa ka mukuona nditsanangure mira nditsanangure okay tsanangura eh, izve ndipei mwaka nenguva nditsanangure alright nemaona saka uyu mwana uya manje zvaakaita mwana abva ati hanzi ndiri mudhara wake ndamutsiura aramba kuteerera paya zvikanzi haunzwe chimanji manji izvozvosiri matukei chi hamuna zvaitaura zvikanzi iwe ini manyanya kumbezesa manje kati iwe zvinhu zvauno zvinhu zvaunobinotaura taura izvi unondiurayisa ane maona saka ndaida kumutsiudza mwana uyu purazi neighba wangu manje aiti chi mwana ari kunetsa ndikati ndoita sei ndimubatsire handi maona saka zvandakaita ndakatora demo ndatora demo saka ndatora demo ndikati maybe ari kuti mwana uyu anogara achifamba anogara achifamba anofambisa no ari kungohamba basa ari kuhamba basa hatiti maona ndakatora demo kademo kadiki kakadai ndabva ndamutema tema umu akatema mapisi three chete Makamutema pai mukoma wangu? Kutangira apa mumavi, mumavi. Tamutema one piece, two piece, three piece. Anditi maona makumbo ose. Anditi maona mapieces. Okay, zvova zvaita sei? Saka ndamutema paya. Mwana uya uya ndikati solution number one. ndakona saka pakutaura manje ndabva ndadonhedzera plastic mukuona ndadonhedzera plastic muromo ndamudonhedzera muromo apa ndandakamusunga manje kuti asaite noise asacheme andimaona sa ndamudonhedzera plastic muromo ananauka wasotoka muromo waabva handiti maona ndikati solution number two saka mukuona ndakaita chinhu chakanaka kuti mwana manje haachagoni kutaura andimaona sinzi muromo wabva narurimi rwabva rwabva mapesesi mm. saka haachagoni kutaura haachagoni kufamba andimaona right. saka which means haachabvi pamba akugara ari pamba handiti maona right. akugara aripo pamuzi haachabvi pamuzi akugara achiteerera vabereki pamuzi haachakwanisi kutaura haachakwanisi kufamba famba andimaona saka baba wake wauya manje namai vake vasvika paya ini ndazama kuvatsanangurira ndatadza kunzwisisa paya ndavaudza aewa ndakubatsirani weduwe kuti mwana uyu a aregedze zvaanga achiita misikanzwa yose handiti maona ndaita zino mazviro kwazvo ndaziita namazviro kwazvo kuti mwana akwanise ku kugara ari pamba asataure maona mm. paya ndipo vakatozodedza mapurisa ndatoona ah, mapurisa asvika paya vakutonditi ndakunzwa zvanzi iwe iwe uri notoriasi uti notorious ndikati notorious andizi notorious ndidonzi dingo ndifanitsirai zvikanzi ai uri notorious andine maona ndikati andizi notorious ndiri ndikuona sandisirai ane mukuona pane nyaya saka ipapo manje hatina ah, kuzonzwisisana maona ini andinyatsokuoni kutaura shona maona ndikuzama kutaurira mupurisa kuti aya wamupurisa nyaya yafamba so ava ah, vanga vachichema chema namwana saka ndati ndipasei nemwana ndimudzidzise kuti anoterera vabereki njane panyumba maona saka that's why ndapisa muri wangu naprastiki ndapisa naprastiki ndadambura dambura makumbo kutangira kumabvi handiti maona saka paya ndatosungwa ndauya kuno kuchigurubhi vabva vanditi iwewe imedha kozi mwana uyo akazoshaya hanzi akaita marwadzo akawanda here apa ashaya paya handiti maona saka kushaya kwaita mwana inini zvikanzi iwe waku iwe vauchakwanisa ku kuti tikuti attempted murder because mwana azoshaya saka iwewe takukuchaja namurder paya ndachajwa namurder nameja street ndikanzi meja street ati ah une 18 years but takukupasani takukubvisira minus 4 dzakumvesesa ndabvisirwa 4 dzakumvesesa paya saka 18 minus 4 dzakumvesesa ndasara na 14 saka marimwe zuro ndapasa wani ndapabandipasa dzimwe dzimwe 4 dzemuntu wandakauraya uyu wandakadaidaiamakabaya nefo neforoko e olright ndokunge ndiri pano nhasi asi imi mukufunga kuti mune mhosva here mukuti zvakanaka here zvamakaita izvozvo unaye mukoma wangu haa ah, sisi wangu apa ndakaona kuti pakafamba mwedzi ina handina mhosva mhosva handina nekuti makatozvitarisisa mukazvicherechedza chaizvo chaizvo munotoona kuti ndanga ndichida kubatsira handiti muone kuti mwana waneighbor asi kuterera ari kutaurisa taurisa ari kutsiurwa ari kuti ari kuramba achitaura handiti maona saka ndatirega ndimupise muromo iwoyo naprastiki ari maona aatsva muromo naprastiki imi mungati kutobatsira here muchitouraya mwana kwamakaita ikoko aiwa andina kuuraya mwana akazofa mwana chakazouraya mwana marwadzo marwadzo ndiwo akazouraya mwana inini ndakatema ndaka tema makumbo ndavisa makumbo chete saka handina kuuraya mwana ini ndakadisciplina ndakadisciplina ndakamupa disciplina mwana ndamudisciplina mwana kuti aterere maona aterere ndipo nga pane shungu dzangu kuti mwana aterere panyumba aterere vabereki vake chani pamuzi pamenepo Alright. Saka imi mukufunga kuti muchabuda here mujeri muno mune mhosva yamakapara

saka ndi ah, andinya kungoti makore angu pamwe pamwe ndazowanza kuzi andinyatsoziva makore angu ndanga ndisina vet certificate hatina vet certificate marawi maona tangouzwa makore tingouzwa makore tinoona two years no e eh, wakazvarwa gore ranura lawiza gore ramashanga gore ramatsaa saka mukuona makoti chachaiwo haa ndinganyeba ndinganyeba ipapo handikwazi kutaurira chaizvo chaizvo kuti siri kufamba wani haa zvakaoma chokwadi ndofunga ruzhinji rwezimbabwe mazvinzwira mukoma tina mukoma mudhikoni sansirai vataura nyaya yavo pano vachiti ivo vakamedha mwana asi vari kuzviti havana mhosva nekuti vaizama kubatsira zvakaoma ruzhinji rwezimbabwe